Aloi! Aloi ye! Ah! Aloi! Amaka, nu ka wòge nèva afi sia? Nèɖo anɔ asi mee. Nye afɔwoe kplɔm va afi sia. Aloi! Aloi! Aloi! Nu ka wònye? Zi nenie nye ma meyɔ o. Zi etɔ̃e. Enyo. Yi ne na be klã nɔ nyui ɖe lo. Klã nɔ nyui ɖe na gblẽ ne be ne ɖasi le ŋkɔ nye ŋu. Ɛ ne dzudzɔ vlo dodo ŋkɔ nye le kɔƒe sia me. Nɔ yi ɖe nyɔnuwo ƒe bɔbɔ be yewoa ve gblɔ nya si ne hiã yewoa eve le nye ŋkɔ yɔ le afi ma. Nu ka ye ame ka wɔ nɛ? Nye me nya o. Klẽ nyuie lo. Dze me ɛ nye ŋutɔ ma te kpɔ nya sia gbɔ woa do dzi. Nu ka ye be no klã me ka? Ame ka na ma biɔ lo. Ne ke wo nu me kpo le gbɔgblɔ na vinye be ne klã nyui ɖe a? Ame ka ne klã me ka? Mama, dze me dze me. Hee, enyea? Le be no klã nye. O, gbe fu ma ha. Le le gbɔgblɔ na vinye be ne klã nye nyea? Mama, enyo la. Hm. Enyo. Hee. Dzudzɔ afro dodo nye ŋkɔ alo? Aa. Baby, enyo. Enyo. Mama la, mjo mjo. Esia yi ko amaka amaka, nu ka ya amaka ɔ na o? Nu ka me ɔ na o? Bébé. Voilà avant de vous laisser la vidéo je vous invite à vous abonner et à activer la notification pour ne rien manquer nos prochaines vidéos nous partageons chaque jour des films en UV et aussi en français. Oh, maman ka wònye hã nu ke nye sia ɖe asi le nye maya fi si yi mele alo le da alakpa alakpa ene da nyemaɖe mɔ nɔ le afia ɖeke o menya be le gadi be ave kpɔ ɖetugbui maɖo ta mae O! Le dzive ma zikpui kpɔe ne aƒu dzuve ɖo dzata ƒe do mea? Alã kpae ne da. Mama me ke nye dzata? Ame ka me nye dzata? Dzatae wònye. Ame ka dzatae? Dzatae wònye. Mele fia ɖeke yi ke o. Mama, mama, dzroa le mɔ dzi na fifi le nyɔwa a. Nɔwa nuka? Nukae nawɔna? Nuka nawɔ? Nyɔwa nuka? He. Mate wɔ naneke nam o. Mele fia ɖeke yi ke o. Mele fia ɖeke ŋutɔ. Amaka. Papa. Uh, eh, mega le asiame gea? Mele asiame yi ge. Ɖeko mele alɔyi lalam. Medi be wòava ale be míame vea míazɔ ɖe du míayi asiame. Nèle alɔyi lalam? Ɛɛ. Eh. Ɖe ka ta? Papa ŋutɔ nenye, papa ŋutɔ nenya nu sia nue. Yɔ. Biabia ke nye ma ɔ negale na. Ne be lalɔ ye lala abe nu ka ne esrɔ alo fofo. Papa, papa ŋutɔ nenye, alɔ ya kpanye. Mele lalam be wava ne me. Miawo nu, miawo nu. Edze ƒã bena nèle ɖekakpui sia ge alo ɖekakpui ma elé wò. Papa, gake nyateƒee loo, wò ŋutɔ nègblɔ nya ɖe sia ɖe vɔ. Ẽ? Nye gbe kplia míaku ɖe dzu le lɔlɔ̃ me, eye le míaƒe ɖiƒea ame aɖeke mafa avi o loo. Amewo la nɔ dzidzɔ kpɔm elabe míku le lɔlɔ̃ me. Papa, enye amaka ŋutsu ɖekpɔkɔeɔs gbakple alɔya míaku ɖe dzu ye. Eme kɔ na wa. Mama mo kwese be dzi le wò zɔma zɔe. Ɛɛ. Dzi le wò zɔma zɔe alo? Ɛɛ. Enyo tsu kaɖa mele o. Nuwo ko dzɔ nya me le. Aleke mate nɔ anyi atso asi ada tame eye ɖetugbui maɖo ta mele va xɔ ɖe le asinye? Gbeɖe lo, madzɔ atso ŋɖo o. Aa. Gake mama, nya ka wònye gblɔm nèle? Wò ŋutɔe dzo le nye ɖe gea? Ao, nye tɔ nyemaɖe o. Gake nyemaɖe mɔ no la ɖe ɖetugbui makpɔ gbeɖe o. Madzɔ atso ŋɖe o. Enyo tso kara meli o, ne ɖu dzi, enyo nenema. Ẽ, mele afi aɖeke ŋutɔ yi ke egbea o. Nyemaɖe mɔ no la do le aƒe sia me o. Egɔmea ɖe? Ke na madzoe xɔ me, esimee nyemele afi aɖeke yi ge oa? Ẽ? Na madzoe nɔ anyi le xɔ me, ela nyoa wo. Mele afi aɖeke yi ge o. Mele fia ɖeke yi gegbe o. Aloy! Aloy! Hey! Hey! Ɖeka kusi ati dzro gbɔnye. Nagbɔ va gbia nye ko mia dogo. Mele wo lala. Hei! Hum. Busunya. Ke nye. Amaka ŋutsu ɖe kpɔkiɔs. Ye alɔ yi tsɔ le fi blema. Alɔ yi ne le fi ble kple mlo. Hum. Ke ne wale gblɔna nya bubu na ŋu, gake ne wɔna nu bubu alo. Enyo. Nye ŋutɔ makpɔ nu si ne lo ɖe aƒea me ye mevɔ. Hum vi. Ati blema mawɔ dɔ na wò kura o, lailai. Menya zɔ nuka. Ya hã newɔ nusi wòdzia, ne nye hã maɖe afɔtui, ne mía me evea míakpɔ alesi wòanɔ ɖa. Azɔa nuka? Nuka tae wò ɖeka nèle yiyim le gbɔgbɔ le nuƒo ƒom na ɖokuiwò? Ẽ? Alea koe wòdzena gɔmee alo? Dadanyee zi nɛ. Vinyee le dziku dom na nenema alo? Ẽ? Nuka wòwɔ na wò? Vinye le dzi dim be yeanɔ dada le nye nyawo dzi le aƒe sia me. Ne megblɔe nɛ alé agbetoɖoɖom. Azɔa nuka? Viwò ma meganye ɖevi wònye o loo. Etrɔ zu ŋutsu vɔ, enya nu nyui gba kple nu vɔ̃ɖi. Azɔ nu ka tae woakplɔ ɖetugbivi ma ɖo anɔ anyi abe tɔbɔtɔe kplɔa lã kuku ɖo le yi me ene? Nu ka tae woakplɔ ɖetugbivi ma ɖo anɔ guim nɛ nenema? Ɖo mahi lɔlɔ̃e bla wo loo. Kpɔ taflatsia gblɔ nu si ne ku wova nye aƒe mea nam. Nye ƒelia, nye afɔwoe loo. Ah, va nɔ anyi la.

Wò ɖeka koe nye ame si melɔ̃e. Medo taflatse. Enɔ nye le ŋutsu ɖe xɔ me bena nyemado goa afia aɖeke yeakpɔ o. Elo ɖe aƒe mea? Ɛ̃. Nu ka ta? Mele didim bena yeanɔ nye kple wò kpɔm ɖe du o. Taflatse, Mègabi dzi o. Hum. Ɛ̃, me, megagblɔ nya aɖeke o. Nye ŋutɔ menyae be nèbi dzi ɛ̃. Taflatse. Hum. Hum. Lɔlɔ̃e na nusiawo katã le eme ʋã loo. Menya ɛɛ menya. Na míayi ɖe asia me kaba ale be wò asisinɔwo megadzo le gbɔwò ɛɛ. Nye ŋutɔ makpe ɖe nuwò ne esia. Medo taflatse la ɛɛ. Enyo tsɔ be maxɔe na wò. Amaka. Nu ka wònye? Akpɔ na Mawu be medo go ŋutɔ hã le afi sia. Gbɔ anyi mele ya. Enyɔ, kuxi aɖe li ya. Ahiãviwo ƒe nɔ magblẽ doa me kekeŋ. Nèbe ŋka, nɔ te lo, nu ka wònye megawɔ? Nàte ŋu asea? Ètsoa le nyɔnua ƒe bɔbɔa? Egblɔ na nyɔnua katã be ne woklã wò be nàɖe asi ye vi nu wòavo. Esi nève le eme wua? Ẽ, si nètɔ hã be mekɔa ɖati ɖia? Ye nye be egblɔ be nèzã abo le yeƒe via dzi. Ẽ? Be le yeƒe ku megbe hafi nàte ɖe ye via. Egblɔ nenemaa? Ẽ. Ke aleke nèwɔ hafi see ɖo? Menye nɔnye ya. Nɔnyee gblɔ nya sia na esime wogbɔ tso nyɔnuwo ƒe bɔbɔa. Hey! Zi menya le dodom nam o, esia te medi be magblɔe na wò zi ɖeka. Ke nyɔnu sia ɖo dzi. Nyɔnu sia ɖo dzi vɛ le ŋkɔnye gblẽ nenema. Eɖo dzi wɔ nu sia. Nyɔnu ma, enyo. Hey! Ameka? Afikae nèle? Megale asiamee ge ko oa? Hey! Amaka, mege le sia me ge ko hã. Amaka, hei, amaka ŋutsu. Mama, nènya, meɖutɔ tete aɖeke ate ŋu ɖe afi mɔ. Alo esie nɔa ku ta ya. Ne ɖe nɔa lagbea, la ate ŋu ɖo dzi agblɔ nya ʋeʋẽ mɔ nɛa? Ado vloe nenema? Enye nɔwo mele nya ʋeʋẽ gblɔ ma. Aloy, enye nɔwoe le nya ʋeʋã gblɔ ma. Hehehehehe, esie nègbe be nyemaɖo tom oa? Mɔnu bubu aɖeke meli nam o, tsɔ wo be maɖo le eƒe gamɔ nu o. Vinye, o wɔ bo le dziwò. Mama wɔm ɖe dzinyea? Ẽ, wò ŋutɔ mènya? Wo wɔm ɖe dzinyea? Enyo, mekpɔe. Gake nye nyoe be na ewò, alo ame bubu aɖeke mate ŋu nam be na matrɔe ŋuta mesusua ku ɖe ame ka nu. Meɖo la ɖi koe. Ŋm, menye si ye mekpɔtɔ nye nɔ no le aƒe sia me o. Menye si ye mekpɔtɔ nye aƒe sia ƒe nɔ o. Eme kɔ na wòa? Mele ɖe ge o. Ẽ, enyo nɔ wa, mele nya fluflu gblɔm, mele nya ʋeʋẽ gblɔm. Alo mee ma? Wea megavɔ̃ o. Ii. Aloi, Aloi ye. Ah, ah. Aloi. Amaka, nu ka wòge nèva afi sia? Nèɖoa nu asi mee. Nye afɔwoe kplɔm va afi sia. Aloi, Aloi, Aloi. Nu ka wònye? Zi nenie nye ma meyɔ wò. Zi etɔ̃e. Enyo. Yi ne na ve klã nɔ nyui ɖe lo, klã nɔ nyui ɖe na gblẽ ne be ne ɖasi le ŋkɔ nye ŋu. Ɛ, ne dzudzɔ vlo dodo ŋkɔ nye le kɔƒe sia me, nɔ yi ɖe nyɔnuwo ƒe bɔbɔ be yewoa ve gblɔ nya si ne hiã yewoa, eve le nye ŋkɔ yɔ le afi ma. Nu ka ya maka wɔ nɛ? Nye me nyɔ o. Klẽ nyuie lo. Dze me, ɛ, nye ŋutɔ ma te kpɔ nya sia gbɔ woa do dzi. Nu ka? Le be no klã me ka? Ame ka? Na ma biɔ lo. Ne ke wo nu me kpo le gbɔgblɔ na vinye be ne klã nyui ɖea, Ame ka ne klã me ka? Mama, dze me dze me. Hee, enyea? Le be no klã nye. O, gbe fu ma ha. Le le gbɔgblɔ na vi nye be ne klã nye nyea. Mama, enyo la. Hm, enyo. Hee, dzudzɔ vlo dodo nye ŋkɔ lo. Aa, baby, enyo. Enyo. Mama la, mijo mijo. Esia yi ko amaka amaka, nu ka ya amaka wɔ na o? Nu ka me wɔ na o? Bebe. Nye me tsɔ nya ɖe nu o. Menye wo vodada yo, nye ŋutɔ vi nye. Vi nye dɔn ye wo le dudum. Hee. Vinye nue ma tsɔ nya ɖo. Hehehehe. Hee! Ame ka hã le alɔme ɖe ɖe nunye? Nyawo. Ii. Ame ka taflatse le ahe? Ame ka meɖe kuku na wò dze me? Menɔ, menɔ dzrɔm kpli ku ɖe nya sia tutu nu hafi ne vae. Ẽ? Kpɔ alɔe, ɖe mele bubu dem le ŋuwò loo, lɔlɔ̃ si le nye kple wò domea ye ŋu mele bubu dem le loo. Nu sia tae ame aɖe la tso kɔa, anɔ tsa ɖim le dua me anɔ vlo dom nye ŋkɔ anɔ yim a? Ẽ? Ẽ, menya, menya, gake dze me, ẽ, dze me, nye ŋutɔ mate ŋu kpɔ nya sia gbɔ dzi o. Meɖe kuku na wò, enyo wòdzo yi asia me hafi alé le wò anɔ wòava fa. Azɔ ame sia ame la nɔ nye kpɔ kple ŋku vɔ̃ɖi, ame sia ame la nɔ kpɔe kple ŋku vɔ̃ɖi. ɖe nu si ye nyemenya la ta, ɛ̃, ɖe nu si nye, nyemenye la ta. Le gbɔ̃ ɖim nenema le nya maɖinyɔ gblɔ tso ŋunye na amewo. Ɔ, ɔ, ɔ, menya taflatse baba ɖe na wò. Gake mate ŋu gblɔ bena, ɖe nu sia ta ya gbe yemagayi ɖe asi amewo ɖe. Nyemegale yi ge ke o, elabena ne meyi asi ame sia ame, sia ame lanɔ kpɔe kple ŋku vɔ̃ɖi. Enya ma ka ɖekpɔkuyɔ sea? Hee, Mawu! Hee, alɔyi! Nu siawo katã ɖe tawòe loo. Ɖe tawòe loo. Ele be nàtrɔ dzoe ɖe asi ame kaba. Nyɔa, enu la gblɔe na wòe. Hã? Ale le wala gblẽ na wò. Dasi ne wa gblẽ. Ne gblẽ faa. Ne nyavi sue sia ta. Edo vlo ŋkɔ nye. Aa. Enyo baba ɖe. Do ta fla tsɛm gabi djo ɛn. Nye ŋutɔ wa kpɔ nya sia gbɔ. Ɛn. Amaka ɖe kpɔn kiɔs. Mwe. Hm. Ta fla tsɛ la. Ta fla tsɛ. Ɖe ta wɔ elo. Menya. Mebe ɖe ta wɔ elo ɛn. Menya. Ŋutɔ ne dzesi nyuie. Menya wɔ. Baba ɖe.

ɖe nèƒle amaka ƒe alɛ le egbea ɖua ese wovɔ kekeŋ hafi mɛɖe ƒe asiɖoƒea hɔnye ɖetugbui ma le ga lém Le nu sia sasa me ŋutɔ lo. Hum. Ɖetugbui ma nya ale si woɖana nu lo. Hum. Hum. Hey, ame sia ame le míaƒe du sia mea ƒlena eƒe nua ɖuna. Emm, mese bena woakpa kple eƒe ahiãvi alo aya wole tukaɖa me. Ah ah, gake amee nèse nya ma? Eye gake amee adzra dze gɔme. Ewɔ abe wò to megale anyigba le ŋusẽ nyuie ɖo ene lo. Eteƒe didi ŋutɔe. Alakpae. Nye ŋutɔ mekpɔ wo tsoa. Eye nènya wo ame eveawo meɖi ame siwo le adzre wɔm kura o. Enyo, mese bena eyi ɖe Aloy ƒe aƒe me va ƒo ɖekakpuia ƒe nɔ nyuie. Hei! Kanisa, wò nuƒoƒo sia la te ŋu to wò nya me loo? Menye nye nye ame si nègblɔe loo, ɖekoe nye hã mesi. Ehɛ! Ɖe nènya nyateƒea? Ŋkedzɔ. Azua nuka? Ta nu vevi ɖe le yeƒe agbe dzi. Bena yi manɔ agbe akpɔ ye vi wòaɖe ɖetugbui mɔ. Amaka. Aa, ah, ah. nu ka ye wowɔ nɛ? A, ah, nye bia nèlea? Ne le kpɔ woawo ŋutɔ nabia wo lo. Yii. Azɔ nu ka ƒo nye srɔ̃? Nèle dzi vevi ɖe be maxlɔ̃ yi nu le nya sia mea? Magblɔ na wo be woneɖe asi le ɖevi eve siawo ŋu. Tsi tsia ne ke. Gbeɖe loo! Ɖe nènya nya si gblɔm nèlea? Nèdi be maɖe asi le vinye ŋutsuvia kogoa ŋu ne wòava ɖe ɖetugbuivi maɖotamaa? Hee! Hum, ɖe mɔ nane mabia wò. Ame kae da ŋkɔ ɖe edzi be nu maɖota? Enye, alo mele emea? Ɖetugbui si mede suku o eye menya naneke hã o aɖee menye nu maɖota wònyea? Azɔ nuka? Mègatsi dzimaɖeɖi nàdrɔ̃ ʋɔnu amea ɖe sie Mawu ŋkpɔ tsoa kufia na o. Etsɔ si gbɔna afɔ fu ŋutɔ nyemable o. Eme kɔ nɔ nyuia? Ame aɖeke menya tsɔ mo. Tsi tsɛ ne ke. Mese wò nya. Akpe na wò toloƒonyawo. Gake nye azɔa nuka? Nyemalɔ̃ nya mɔ. Menya nu si wɔ ge mele. Menya nu si wɔ ge mele. Gake amaka, eɖo la ŋunye be nye hã metsi ye mate ŋu wɔ tsyatsɔ na ɖokuinye. Nɔnɔme sia hiã gbedoɖa loo. Ehiã gbedoɖa vevi aɖe. Nye ŋutɔ mesusu nu sia eteƒe dzidzi nènya. Gake wò ŋutɔ nènyae bena enɔa nɔ koe wònye. Hm? Matea si dzo le nɔ gbɔ. Eye ame aɖeke mate ŋu gblɔ bena ɛ yi nɔ meɖana deti vivi o. Ɛ vinɔ avinɔ ko wogakpɔtɔ nye tso gbea ka tsɔ yi mavɔ. Nèkpɔa nyemeganye ɖevie o. Ɛ medi be nye ŋutɔ matia nyɔnu si ye maɖea. Ame bubu aɖeke matia srɔ̃nye nam o ɖe. Menya, gake nu sia nyi nya aɖe si me mi kloe miɖo la tsã. Ɛ Nu si gblɔm mele lae ma, ele be mi kple nɔwò miagblɔ nya sia nyuie. Ne mi kui mina anyi gblɔe ko ame ka nedzi be lase eme? Menye nane si ye nàte ŋu gblɔ be yeasia dzo le gbɔ o. Gake ame ka? Ɖe nènyae be yede megbe na kuxi siawo katã? Enyea? Nyemenya nu si tae wòsesẽ na wò bena nàsrɔ̃ nu vi sue kekeake o. Nu ka ta? Yeah. Medze agba be mafia yevugbe nyuie dodo, gake nègbe sɔsrɔ̃. Nènya, nɔnye melɔ̃na suku madelɔ ƒe nya gbɔ o, elɔ̃na ame siwo de suku nyuie ƒe nya gbɔ. Moi, je suis le trait, hein, je suis le trait. Nèkpɔ nya si gblɔm melea? Ɖe wò ŋutɔ nèse nya si nègblɔ amaka? Elabe mede suku o ta, nèɖo la gblɔ be, Je suis illettré.

Megblɔ be, Je suis illettré. Ẽ. Nenye be womelé abitui da ɖe tsidzodzo me oa, manya be tsi bu ŋkume ame evee li o. Ne egbea nenye azua nu ka ame ƒuwo tsɔ ɖi egbea koe. Nyemaɖe mɔ nu sia wòava eme kpɔ gbeɖe o, gbeɖe kpɔ! Nyemaɖe mɔ. Enya azua nu ka? Hee, gbeɖe kpɔ! Mm, mm. Ee, ye me. Elabena ne nane wɔ fifi la ya. Ŋutɔ le nyakɔƒe ametɔ wɔ tsɔ tsɔ tsɔ tsɔ tsɔ. Wola gatɔ gbɔgblɔ bena. Wole tsɔ nɔ lɔlɔa tsɔ adzega. Nu ka ye la wɛ? Ŋutɔ nenye abe. edzidɔ ene. E, dzidɔ la te ho nɛ ɖe dzibibi ta ɛ kple dziku sɔgbɔdodo. Nèkpɔe esia ta ele be nawɔ blewu nɛ. O. Meka fia ɖe nam o. Ele be madzo azɔ. Mhm. Ɛ. Nenema kɔa? Ameka dzi medzɔ ɖe nuwò? Baba ɖe. Va. Nɔ hã míagatrɔ do go. Nesia. Enyo. Ɛ, mègaŋlɔ be nya si megblɔ na wò loo.

Ah, papa, wòe zɔ. Fifi le hafi ne le ayame tsã me ya. Nu ke dzɔ? Papa, papa nye lɔlɔtɔa va srãm kpɔ. Amaka. Ŋutsu. De kpɔkiɔs. Ele vevi ɖe ŋutɔ, papa. Ele vevi ɖe ŋutɔ. Ele be nàtsɔ ŋutsu de kpɔkiɔs akpe ɖe ŋutsi nam, papa. Ele vevi ɖe. Eh, papa, le kɔƒe blibo sia katã mea, ame aɖeke medzi be yeatsɔ kpe ɖe ŋu nam o, gake ele be wòaɖe awɔe. Miawo nu, mase nu le afima. Eh, Amaka. Ʋua menye be le business ƒe akpa dzia, ɣeyiɣi wa esɔ kple ga. Papa, nyame alo do nya xoxo aɖe wònye. A, papa nubue nye sia ke. Ŋkume kɔkɔ va. La kpɔe gbɛ abe ame sia ame le afi yɔ ɖo le li ko ɖo le dugã me yí wole yiyi le gbɔgbɔ. Papa nye hã mele ɖo le o. Ele bɔ. Matsɔ nu sia agbã ta nɔvi lae. Nu ka ta? Kpɔ me ne ɖa. Enu gbã me. elabe megblɔ be wonenɔ avion ɖo ta ya avion ɖo ɖa nu nyuie ɖe lo a ameka ame aɖeke meva gblɔ nam be enye tsitsia nna dzi nyemegblɔe o magblɔe eye mayi edzi anɔ gblɔ hɛa ke natrɔ zu ƒoƒo lɔ ƒe amegã aa papa nu sia menyo na wò lãmesẽ o lo menyo be nanɔ nu ƒom sɔgbɔ o megana woava gblɔ be nye amaka ŋutsu ɖe kpɔkɔe ɔsena le ko Amaka ŋutsu ɖe kpɔkiɔs baby. Ŋkɔ nyui aɖe ŋutɔ ye wònye. Amaka ŋutsu ɖe kpɔkiɔs baby. Aloy vinye, afi kae nètso gbɔ? Meyi vɛ kpɔ amea ke abe ale si mewɔnɛ koko ene. Nèvɛ kpɔ amea ke abe ale si nèwɔnɛ koko ene. Aloy! Aloy! Le edzi be yeakpɔ nu si ye mate wɔ le aƒe sia me do alo le edzi be yeakpɔ nu si ŋkume menyie le yi va ekpɔ amaka yi edzi nanɔ kpɔ. Nyemagale didim makpɔ ɖetugbivi ma le aƒe sia me ke o. Ne megakpɔe be afɔ le aƒe sia me kea, eye nyemekɔ tsi dzodzo ɖe enu oa, ke nyemenya zua nu ka o. Mama, Enu ko hlãne le gbɔgbɔ alo mate wɔ nene ƒe nu tɔgbe o. Eye mana nànyie be lɔlɔ̃ si meɖo na Maka esẽ nu ale gbegbe bena ame aɖeke mate ŋu anye kplii dome o. Ne èle dze agbagba lɔ̃e kaba abe lɔ̃ xɔ̃evi enea, elã nyo na míawo katã. Èvɔ̃ nèto ta na? Èvɔ̃ nèto ta nye? Mele nu xam alo? Enye azɔa nu ka? Mele nye nu xam alo? Enyo. Magakpɔe le aƒe sia me ke. Na magakpɔe le aƒe sia me ke. Ŋ! Enyo. Nenye be yiyia sua, mía ame evea míaɖo ye si, ame si nenye aƒe sia aƒetɔ, nenye wòe alo nyea. Gaɖe fu na ɖokuiwò. Èdi be Isa nekua? Meɖe kuku.